E Mérka ka N sa ta da-s, purkê Mérka kel-li dja N dja ki N fladu kel-li gó, kel-li gó, kel-li gó N sa ta fase gó, kel-li gó N sa ta ben-dja gó. Pamodi, mon sinhu, ami N ten monti amigu na Mérka, N ten monti amiga na Mérka, N ten amigu na Mérka, N ten, N ten indimigu na Mérka, má ami ninhun é ka ta da-m nada, nau. Má N ta fla nhos un kuza, kel-li ta bai. Pa omi di Merka ku mudjer di Merka. Vídiu ki lé diretamenti pa Merka. Mozinhus malongus, ten un kusa ki N ta fla nhos antis. Un monti omi dja dja linguadu ku kunpanheru di na Lixonburgu pa tudu ku bon ku la di la. Pamodi primeru N ta ba li na Lixonburgu. Un monti omi sta na Lixonburgu, Fransa, Purtugal. Mozinhu, mi kusa ki más N gosta é fase nhas vídius. Si ka da pus ta sirbiu, Bu problema. Nhos pode papia ti nhos koka ku amigu. Nhos pode fla, mas nhos ta fla um olho, mas nhos ta rinca um boca, mas nhos ta faz nhos ta acontece. Moço, estão muito alguém que vai para dar cuidado. Estão muito alguém que na papia de olho daqui castigo. Que tá conseguir que as coque tá mais. Para morrer caro, tá tem acidente. Moço, amigo, que tem ninguém, nenhum.

N ka ta muda ku nhos. Nada fase kuma nhos ka ta fase. Nhos sta manxe, nhos sta papia, nhos sta xinta, nhos sta nha vida tudu ta fase, nhos sta djobi mas pior ki mudjer. Nhos sta djobi, nhos sta linguada, nhos sta papia, nhos papia ti nhos koka. Mas N sabi ma un dia ma omi ta lanta mô, ta fika ku mô, ta podrisi pa restu da vida. Kel inga ta fla rapaz di Luxemburgo ku Fransa ki es ta ta manda boka. Nau, ami N ka sipara ningen ti oxi, pama minha nomi é Nelson di kel jetu, nha nomi é ka siparason. Si bu ten mudjer dentu di kasa, bu ka sa ta da amor, bu ka ta da karinhu, bu ka ta larga seka di mudjer ki bu ten dentu di kasa. Ka bu pensa ma é so bo ki é omi. Nau, N ka so bo ki é omi. Nhos tudu N ta rabenta nhos sima rapasi di Merka. N ta manda mata. Ka ta mata nen mudjer dentu di kasa, p'e da kobu, goi ta manda mata. Ami N ta fla un kualker. Nho ben da-m pankada, nho ben fra-m odju, nho ben lonba. Mo, si nho ka ba pa má, di ka ié ta N paga nhos? Ami sénpri so, N ka ta mexe ningen. Nha fidjus, N ta fla ti móre, nhos ta mata-m ton, má N ta fla ti móre. Nhos nhos ta linguada, mo si nhos ta linguada, se linguada ta pâpia. Nhos ta skese ma paredi, ma gosi ma paredi ten obidu, paredi sa pâpia. ta papia na nha vida ka ta txoman di manu manu nho ratxa el kader mi nka ten meru nhos nka ten meru nhos ami nsabi ma so ku mon ami ses fia ka tra kumida mas um kualker si kre sina txunpu ka mi nha boka nta papia orka nka txoma ningen pa djobi nha videos nka limia nho nomi ningen si karapusa silbiu kela é bo prulema nka ten nada ver o kre bu ka kre mi go. Mi go, N ka ten kónta pa N da nhos. N ka ten kónta pa N da nhos. Nhos sa ta preokupa ku vídiu ki N ta faze. Nhos ta txoma-m di tolu, astu, distu, más akilo. Nhos pui pé launde N ta pui, rakatxa kaira launde N ta rakatxa. Sai má ben, ben saídu ki mi. Launde ki N ta pui pé, bu ka ta pui. Pelo nkuantu A ta preokupa ku vida di kel otu, nton si nha kailu sa ka kemau, ka bu txiga la. Mas kel-li é un respósta ki N sta ta da pa tudu língua aradus. Es sta un data di ómis levianus, es ta da ma es é más inportanti ki algen. Es é ka nada bo. Es é ka nada. Mi ta mexe ku mi, ka ta da si fidju kumida más. Mi ki fla. Si briu toma nho na kariera própi, ami N ta krê pa labanta mô pa mi. Nho si nho, nho ka sabi la ka o vedak otra vez e remote. Pa ma nho sta, nho sta pensa ma algin ta ten mo trankadu dintu kadiera. Nho sta pensa ma algin ta ten mo trankadu dintu kadiera. Ami nen limpa kadiera nka mutu gosta nau. Nta ka e laba. Pamodi nhos e mas xuxu ki txeu koka. Anhos. Un monti di es, Diós ka ta abri ses kaminhu pamodi es é mau. Un monti di nhos, nhos ka ta konsigi da un pasu ben dadu pamodi nhos kurason é pretu. Diós ka ta dexa nhos ka ta oja algen ta bri, ta labanta, ta bri, la nhos ta fika, nhos ta preokupa. Ami nhos ka pode ku mi, nada fase ku mi nhos ka ten. Mi N ta kre pa txoma mo mo pa nu pila kunpanheru. Mo mo, ses o se omi. Nhos ta manxa, es ta un data di linguaradu dentu Luxemburgu li, es ta un data di linguaradu dentu Fransa. Ta papia ami nha videos nhos me ki ta pun ta subi na nha videos nhos me ki ta pui usa ki sta papia na nha vida mau nha videos ta lapia pa obi pamodi ki kusa ki ta fla na vida ki kusa ki nhos ta fasi nunka kas nhos ta fasi mas pior ami nta fasi klaru nta fla ma nta pui kono nta fla klaru nhos go ki ta fasi skundidu nhos ta kondena koitadu neas diki jetu ami dios ki mandan pa nta fasi nha videos nka ten konta pa nda nhos nka ta sai ku nha ropa.

Nhos ta fila, nhos ka ta kunsi ba nin kau ki bai. Otu nen fera e ka ta fila ba mas. Sa sima ke mol da kau ke mo ki bai pa kumi buru, nen buru ka ta dexa e kumi mas. Nen na kasa puta ku dinheru e ka ta dexadu mas. Pamodi nhos e runhu, nhos e mundi, nhos e mau. Bu ta e mundi omi ta trabalha ka ta ten nada, ta vivi, ta vivi na malgura. Sabi vivi dretu? Ka ta vivi dretu pamodi e kel maldadi ki nhos tene dentu nhos kabesa. Kel maldadi ki nhos ka pudi bai dianta ba un kau. Munter dianta manda boka. Ten na nha musa kin kanta mi nta rabienta riba palku es ta rlinguada na lugar ti nhos koka mi nhos ka pudi kumi nada fa kumi nhos ka tene la undi ki nta bu pé nhos ka ta pui propi i nten mas inda pamo dios flam propi ma nten mas kusa ke ta kes kaminhu mas kaminhu inda ami ningen ka pudi kumi nhos linguada ti nhos koka mi si nhos ba bo na mi na mi nhos ka ta bo na ningen mas ami pena di nhos mudjer ki ta fika ki ta fika ki ta fika ami nka ta puma na nhos nhos ta mata nhos kabesa ami.

Kel video li N ta fase, N ta dexa-e pa Lixonburgu, ku Fransa, ku Lisboa, dipô k'N ten fase k'ok di merka ki N flaba pa N fase. Ami N ka ten kónta pa N da nhos. Mi N bira N ka ta sai pa N ka oia nhos, pa N ka oia nhos. N bira N ta ba pa otu ladu pa N ka oia nhos, pamodi N ka ten sodadi di nhos. Ami N ta fase nha video pamodi N gosta di fase nha videos, má ti oxi N ka txoma ningen pa ben odja nha videos. Nhos, nhos ta fika, es ta linguada na nha videos, ta kontra ku mi, ta baza fotu ku mi. Pur isu ki N fla nhos, Kábu-Verdianu, nhos é más pior ki kóka. Mas pior ki koka ta kontra ku mi e nha matu ta fotu ku mi. Nhos kontra ku mi, nhos pô mon na mi. N ten fé na Deus, ma nhos ta anta mo, nhos ta fika ku mo prézu. Mi ki fla nhos, ami N ka ten medu di nhos, nen di Lixonburgu ki sta mal linguaradu inda. Nhos pâpia ti nhos koka. Nhos pâpia ti nhos koka. Ki ta txoma-m di manu é nhos, é ka mi. É ka mi. Nhos un monti N ta txoma, nhos ta txoma-m, N ka ta responde. Ka mo lixu, lixu, a ki dintu kasa ku ta xedu mundu tenpu, ma e ta fede. Mi n ka ta liga nhos, ami n ka ten kónta pa n da nhos. Ta preokupa ku modi ki n ta bisti. Nha mudjer ki ta da-m. Si mudjer ki da-m pamodi n da kuzé ka diabu ben dadu. É modi nha manu kriolu nhos ta linguada ti nhos skoka. Ami n ta viaja kuazi tudu simana. N kuzé di bo ki ba ku el. Pamodi ka ta bai tanbê? Na na verde bo es ta txoma kunpanheru. Ai, un oi é fotu, undi ki es sta? Pamodi ka ta bai tanbê? N monti di nhos, nhos ka ta preokupa ku nho mudjer dintu kasa, nhos ka ta preokupa ku nhos fidju, nhos ta preokupa ku ku mudjer di algen. Pamodi munti di nhos ô pensa ma nhos tene mudjer, nhos ka tene. Ami N pode ka tene, ma nhos tanbe nhos ka tene. Nhos sta un data di merda. Li na Lixenburgu, es sta un data di lixu. Lixu di lixu. Es ta da pa algen, ma dentu di es, mas pior, N pretu. N larga seka di ba munti kopa, N ka kontra ku es. Dia ki kontra ku mi, pa labanta mo pa mi. La ki ta odjadu verdaderu niasu di kel jetu. Nhos ten bri, nho, nho ladra só ladra, má ka nhos tenta nau. Ka nhos tenta, ka nhos tenta di simola pamodi nhos tene minhu pa nhos da kumida. Menu, menu ki nhos sta zangados, ki nen tudu fidju nhos ka ta da, nhos ta, nhos, opa, a nho papa merda es nhos kre, nhos ta da só pa bazofa, por isu ki un monti di nhos, Deus dja skesi di nhos, Deus ka ta liga nhos más, nada di na sértu, sértu di nhos ka ta da. Nada ka ta da. Nada sedu na dinho ka ta da pamo nhos e runho. E ka so Luxemburgo, e Luxemburgo, França e Portugal. Es ta ta linguara. Ta briga ku mudjer pamo ta nha videos. Fla bo, si bo bu ta manda na bo mudjer, fla mudjer blokia Nelson. Ami nka txoma ningen pa inhobi nha videos. Si N papia kusa ki karapusa sirbiu, bu ratxal kadiera. Nada fasi ku mi nka ten. Si bo e omi, txoma N konta. N ta fasi video bu ta briga ku mi. Alex Mois, te oiu na mi, ma mi. Kada bes ki el linguara, mozinho, ami N ten fé ma tudu ta ben ti keda mi. Ami, dia ki bri trankanu na kadera, ki N kumesa ta lima se nomi ku prova, N ta bira N ta baza na Facebook, es ta mata kabesa ku N tradi kunpanheru. Txeu monti kusa ku bu ka ta fasi pamodi di fidjus. Ami N ta ruspeta mininus, pamodi e ka ten kulpa, ka pamodi bu ten familia, pai o mai tola ku tolu ki mi. Ah, oia Nelson, oia kel tolu la. Tolu, más tolu é ki el ta obi nha vídiu. Más tolu, más zangadu, apiningadu é nhos ki el ta obi nha vídius. Mi N txoma nhos pa nhos obi nha vídius? Mi N ka ta obi nhos vídius. Ami nen nha Facebook N ka ta djobe própi. Nen gosta na bu fotu N ka ta pui ki fóde pa N komenta. Nhos ka ta, nhos ka ta, alvês nhos ta txoma-m má di vinti bem N ka ta responde nhos. Pamodi mi N ka meste nhos nau. Nho ka ten pitada, nka mesti nhos. Mi nka mesti nhos, mi nka ta mora ku nhos. Nka mesti nhos, nhos mora la, nhos kasa, nhos sabe di nho família, nhos sabe di mi. Ami nha fidju ta sabe di mi. Nho ba pergunta nhos otu. Ami, di mi o ki ta sabe di mi. Nha kadera ki ta sabe di mi. Nhos sta tudu preokupadu undi ki nhos ta bai, ku nhos ta fase vídju, e sta na palhasada. Palhasu é bo ki ta xinta, bu ta pasa tenpu todo nha vídjus. Pamodi si ami si N atxa ma bu ta fase merda ki bu ta fase so merda na vida bu ta fase N ka ta djobe bu video N ta blokiau nho so munti nho N fla nho ka ten mudjer mi si N ten mudjer ki N atxa ma kes video ki bu ta fla ma ta fase a ta pun na gera ku mudjer dintu kasa N ta pun mudjer ta blokia nton mudjer e ka di nho mudjer e ka di nho nton si mudjer di nho N ta pui pa e blokia nho sta pasa nho sta djobe nha videos kaba bo es ta ben papia di mi so mal di mi ta kontra ku mi nha manu tra fotu nhos ka pudi ku mi ma bazofu ki nhos ma bunitu ki nhos kaba bo se pa pila pila mundu nho ka pudi ku mi. Si nho kre pa faze un festa, un restu ki nho nho tene, nho pergunta, nho se pergunta di kondu Sebá ta fla dja konxe Zeka Diabu. Un restu, nha ta fla di li di Lixonburgu, un restu di nhos ku Fransa. Se kuse ki Sebá fla? Nho ba pergunta, pa nho franga un odju, pa nho da-m soku na boka. N ta sa mantê-m ô trankadu dentu kadera. Ami N ka meste nhos Pa nunkau, nunkau, nunkau nka mi sinhos, ma mi ka ten kusa ki ami, ami nha vidus, nha karni, nha pitara kusa ki nka sodja, nta pirifiri ami nta sa mi ma nta fasi vidu oxi ta mata amanha nta fasi ami nho papia ti nhos koka mi nkiria nha mai kirian ben kriadu mai dan kumida ki omi laba nta mon nta. Claro ma li son murku, mon ta, mon, mon ta, mon ta da alguém, ma ta pagado dinheiro má, parse ma nho, nhos ta da, nho, e mi ki ta da inda ka nhos ta pagado. N ka meste nhos, mon senhor, ami monti des, ta monti nhos, nhos ta ben ta txoma, N ka ta responde nhos tilifone, nhos ka ta da para kel-la, N ka ta responde, avês ta txoma más di vinti bes, ta da murgónha, N ta responde, N ta res, pa mon ami N ka ta liga nhos, ami N ta sta na nha kantu ketu, N ta besti más bazofu ki nhos, má bunitu ki nhos, ami N ta inventa nha, nha brinkadera, N ta brinka, má ami N sabe ma nhos. Tudu nhos mudjer ta djobe nha vídius, má ami N ka ta faita nhos ruspetu. Ami N ta fla ke kusa ki no nu ta fase, má nhos sta undata di zangadu, pilingadu, ordenadu, fofokeru. É verdadi, si bu ka kontenti ku se ki N ta fase ku bo, ku se ki N ta fase ku bo, na óra ku a ta preokupa ku nha vídius, panha bu mininu, wá ku el parki, wá wá wá sabe del. Má na kel-la bu ka ta sabe di nau, é u ta sabe di mudjer di ómi ki, mudjer di ómi, pamodi nhos ku avel la nu ka sabe kuida di di nos, nos nu ta krê kuida sô di mudjer di algen. N na ka na kuida di mudjer di algen, ki N perde mudjer, ki N txora, ki N pensa diabu kanba na mi. Es si tanbe é fladu si, Timenti bu ka móre, bu ka sa mô ku ta pasa. Ka nhos atxa ma nhos é bo sol nau. Ami, pa mi, nhos é ka nada nau. Nhos tudu nhos é igual, mosi. Nhos tudu nu sta li pa nu trabadja, pa nu djuda kunpanheru si ta dja. Ma ami N ka ta seta nin omi ta bin linguada na nha vida, ta ma kada bes ki el linguada, es ki ta punta subi, dja N sa ta ganha dinheru na YouTube manenti. Ami nka ta txoma ningen pa dja nha vida nau nka ta txoma ningen ami nta fasi nha vida pabodi ngosta nta fasi ku ku nba modi ngosta diós dan don pa nfasi nhas vídios ma ami nka faita ningen ruspetu ami el uniku kusa ki ki nau ntxora pa tudu ku angularia ma si nkuidaba nka ta txoraba oxi ami nka ten medu di es ami mi nsabi promi ami un omi interu propi. Ómi pode ser grandi, má mosinhu ki ta sapa pé di pó é un maxin, é un kusa pikinoti. Ami N ka ta ami, ami N ta sta na nha ka, ketu. Nu ta kume, nu ta bebe, nu ta brinka. Ami N ka ten nada ver ku vida di bu kasa, N ka ten nada ver si bu ta da mi nha kumida, si bo atxa ma bu depadu ka da mi nha kumida, si bu atxa ma bu ten mudjer dentu kasa pa bu trata, moraxi ka era bu trata, su kila ka nada ku mi, so ki mi nha vida N ta fase, N ka txomau. Nho ki sta preokupadu go, nha nhos koka go pamodi ma bunitu ku nhos, nta fla nta konta, nta fla ma bos paga mi, nta kuida di nha kabesa. Ami nka ta, ami nka, ami nka ten tempu, ami difísil, mi nka ten tempu di txoma algen pa mba papia na vida algen. Ami nka ta, ta, ta linguada ka ta kontra ku bo, nha manu, nha manu, nha manu, nha manu ora atxa ka era, nha pai ka kume un mai, ma ku ta txoma nha manu, pa ka txoma mas, txoma nsa, txoma Nelson di kel jetu la. Ta, mundu ta fika ta manxi, ta linguada, ta linguada, ta linguada, ta linguada, e feju, e feju. Por isso que mi larga cerca de nhos, mira, mi gosta de ir para outro lado. Nem não estava para outro lado, para não é nhos. Para não é nhos. Ou eu te preocupa, tico, e se um de quatro vai, se está cantando até qual, para morrer quatro vai também. Quer alguém que está nasce com si, com si sorte. A mim, Deus, tem alguém que está nasce tá canta, tem alguém que está nasce tá dança, tem alguém que está nasce tá fofoca, tem alguém que está nasce tá passar o cono, tem alguém que está nasce carpinteiro, Ami n nase pa n fase nha vida, n ta fase nha vida kenha go e nos kabuverdianu go ke ta ben go ta yob ton buru ki nhos e, mesmu nhos ki ta papia ku kunpanheru di mi nhos e so besta, dos besta, ma es e un monti e Purtugal, Lixonburgu e Fransa te Merka dja txiga Merka, dipos n ten fase video pa Merka ta papia ta papia we ta imajina un kusa ta fla un omi bakan. Tolobasku ta fase video abo ku e kuse ku a ta djobe pa si bo bu ta djobe Tolobasku ku bakan abo e pumeru Tolobasku ku mostra e ingrasadu ki nos kauvedianu ta pena nos kadiera no ta sota ku no mo ami nta fase nhas videos ami an kustuma fase nha videos ki sirbi pa mi ma nta fika xintadu si ma sta ami ten munti algin ki a fase videos ki ta fase video ki tudu kada kusa ta sirbi-m ma nta fika ketu mi nka ta txoma ningin pa nfla oi el ta e fla no ta fase video e palhasu mas palhasu e mi ki a djobe si video. Nhu dexa di pô poka bergonha. Não, não, assim até começar a bloquear moco. E que nesse moia nem mira, não tava para Holanda, não tava para Suíça, não tava para para Marseille, para cá longe. Panca, panca, olha um resto de alguém. Tava um resto muito satanás. Mon satanás ta manxe ta djobe bu virus ta txoma kumanheru oi keli kela na verde txeka seba bo na si mudjer peda kobu ai pe txeka seba sabe di mininu nau sta ta djobe tolobas ka ta txoma mini tolobas ma tolobas ke bo ki i sima mudjer ta fla bu ta fla bu ta txoma bu mudjer mesmu di puta abo e kabron nton e si ami nten munta ken ki ta fase videos si nka gosta di bu video nka atxa mo ta papia sima ki bu sabe di mi nka ta ba djobe bu videos nka ta djobe bu videos nta ta dexau la nta dexau nta blokiau pa nka oiau propi. N ta blokiau pa N ka odjau propi Pamodi ami ki ta djobi ki palhasu ta sta na sirku Ma kin ke ta djobi tanbe ku subdjobi ku kondena Abo e ke palhasu tanbe Pamodi ami N ka ta ami ten munti di ta fase virgi N ka gosta ma N ka ta djobi N ka ta djobi Mon sinhor dipos di ke vidio li N ka ta tra ke vidio li N ka ta fase vidio go pa Merka go. Mudjer di Mérka, oxi nhos ta afronta ku mi. Ami N ka ten medu ningen, mô. Si ami N nase pa móre, mi N ten dés mininu, dja N ten nétu. Mi si krê móre, N móre. Ten algen ki senbra antis ben mundu ta móre. Má ami, ami N ta krê pa es mata-m pa nobridadi fika. Mi N sta fase es vídius ô pa el fra-m odju, ô pa el rabenta-m bóka, ô pa el sapa-m piskos. Asi N ta, N ta móre, má ta fla, Nau, el móre pa verdadi, verdadi pa fla. Mas ta zangadu ku pilingadu, fofokeru. Nhos sta pa tudu kuma un kolera, kes sta sen, n ta fla, n ta tonta fla. Nhos sta zangadu, pilingadu, riba mundu li nsin, nhos ka gosta di obi verdadi. Ka tudu omi, omi su ka kre obi verdadi, ka wadju obi, sai di redi sosial. Ma mosinhu, verdadi pa fla, ma ten omi ka tra mininu kumida, ma ten omi ka ta sota mudjer, ten omi ka tra mudjer kuzé ka diabu, a tra otu kuzé ka diabu, ten omi ki sa ta dai na mudjer, ten omi ki ka ta djuda mudjer ku nada, ten sin, ten sin. Si bo, si bo bu ta djuda. Si ka raposa ka sedu bem kome es ti mem la ladra mes ten ladra tem um monte ki ta ta papia ta papia um ta sabi tudo ku se ke sa ta papia pamodi memo kes amigo ke sa papia ku kel amigo ki ta ki tem conta pamodi e ta conta so um versão e ta conta so kel ki bo bu fla nho dexa bacandessa nho dexa di mufinessa nho dexa di di panolorissa nho dexa di di nho dissa nho resta nho sabi nho ze kenha nhos para. Kes mesmu algen ku ta papia ku el, e ten otu algen ki ta papia ku el. Ta odja-u dintu ku mi, ta fla, Pô-la, bo modi el ta papia mal di bo, el sta dintu ku bo li, nsin, N ta kóre bu tras. Pamodi ami N ka ta kóre tras di nin-un, ménus la Luxenburgu, N ka ta kóre tras di ningen. Monti di es ta txoma-m, N ka ta responde tilifoni. Monti di es, N ta fla, Ami N ta fla si, Nhos, txi, pa nhos kria burgónha, mi N ka ta txoma nhos. Nhu ka ta rapal, nhu ta txoma, N ka ta responde. É poku algen na Lixenburgu ki pode txoma-m pa responde. Poku! N ka ta responde. Pamodi N ka sta na nha kantu. N ka kai pa nha duénsa pega-m. Un monti, Ei, abo N atxa un mudjer ki bo sta bazovu. Ei, sta bazovu, ma é sô mudjer ki ta da. Si mudjer da-m pamodi é saku, pamodi ki é da? Pamodi N ta da ku abo. Sô ki mi N ta trabadja tanbê sima bo.

Ka tudu, un restu. Ma oji N ta fase vídiu más é pa Luxemburgo, Fransa, Purtugal. Di kel ki más, más, más, pamodi nu ten nhos próva ki é fedju própi. Di kes algen ki más ta kansa-m kabésa, kel algen ki más ta pâpia. Bu ta txoma-m di Bacamas? Bu ta txoma-m di Tolobasku? Ta da-m péna di bo. U-u, ten un restu ki txoma-m di Tolobasku, mas pergunta família si ka konxe Zé Kadiau. Mi, respósta ki N ta da nhos é kel-la, mi N ta fla nhos pa verdadi. Pa pergunta

N fla, Nha mãe, nhos ka tene, nhos ka ta kre. Tipo algen ki dize-m, Nhos ora ta pensa, ami é Diós ki manda-m ben ben fase nha vidus. Es ka ta kre. Si bu ten mudjer dentu kasa, bu sabe ma é través di kel ómi la ki el ta pô-u na prubléma. Mudjer ka meste nen pensa, Moxa, ami N ka ta mora ku bo, ami N ka ta da-u nada, bo ka ta da-m nada. I pamodi ki mudjer ka ta. Nau, kel modi li, kel li N pode sagradu, mas nu ka ta fila, nu ka ta fila tras di nha kaminhu. Nton, ami si N ten mudjer dentu kasa, través di vidus ki kiri. A ta pun na gera, N ta fla, E blokia ki kiri pamodi e. Nton, e ta blokia. Komu mudjer e ka di nhos, e ka di nho, N ta fla ku rostaitu, Nhos kontra ku mi, nho pô mo na mi. A diabu! Mo, si buru ka sura, rapasinhu ta te. Ave bu ta. Mosinhu, nho ka sabe ma ves bu ta teni un kusa ku gana pur, ku gana pu na trabaiu, ka ta pu na, bu ka ta, ka ta bu ka ta pu na trabaiu. Argen ten ta ben mexeu pa pu na trabaiu. Nho ben. Mo nhos ta bai pa infernu, ki nhos ta pensa diabu ka ama na nhos. Ami n ten murru el ku mi. Ami sempri n ta anda ku dor na kurason, mas a nha mai, a nha mai, si n fla nhos ma nhos ta bai pa mar di kaiata nhos ka kridita. Nhos ta foga mas pior kantu ki n foga na mar di kaiata. Koka, fusu, mbasa pa tudu kantu ku ladjon. N ka ten medu di nhos. Mi n ta sai ku nha pé, ku nha bois, ku nha kabesa pa un pa kontra ku mi. Ami n ta kre pa nan pa kosta propi. Pa nan pa kosta ki n ta kre pa nan. Asi ki N ta atxa kusa, ki N ta atxa di manha di mata má faxi pa kósta ki N ta kai pa déntu. Nhos linguar ti nhos kóka, ti nhos monti di nhos, nhos ka tene, nhos tanbê nhos ka tene, nhos ka konsigi ngata pape. Nhos sta ku mudjer, monti ómi déntu kasa ta trata mudjer pa fóra komu rainha, mudjer déntu kasa é lixu ki sta la. Aki da un kaza nhos ta kóka.

Na vedu txia kasa wá fasi kumida txia kasa wá pai un minu pu na kolu bu sa ta prekupa ku vida di nha vidu ki nha ta fasi nha vidu ami n ta brilha mo si ami n ta brilha di n ta brilha ami n ta sta na nha kantu mi kenha ki konxan ki konxan dretu mi n gosta di brinka n gosta di divirti má nin un diabu ta mexi ku mi n ten rapasinhu n ten rapasinhu ki ki tene gana propi pa pa pe trabalha propi. N ka ten medu di ninhun omi sta na Lixenburgu, N ka ten medu di ninhun algen. Nos tudu nu sta li, nu ben trabadja pa nu djuda no família. Si bu atxa ku N ta preokupa ku nha vida, ki N ta fase? Mi N ta fla-u, pa kontra ku mi pode-m pa tras, ki N ta mata-u ma faxi. Pamodi nha monti ki ta fla ma ta da, senpri ta dadu. Ami N ta fase nha vidus pamodi N gosta, Diós da-m nha don pa N fase nha vidus, N ta fase. Si bo ka gosta di nha vidus, ô si un mudjer atoia nha vidus, mudjer é di bo. Mudjer é di bo. Fla bu mudjer, bo ku mudjer, ami ku ka ta munta-m. Bo bu ta munta bu mudjer. Fla bu mudjer pa ka oja nha fidjus. I bo meme bu ta oja nha fidjus, ta kontra ku mi, ta fla, Mano, ta xinta-u, ta pâpia meme ku kel algen ku a ta pâpia mal di mi, kel algen ki ta avês ta mostra-u kusa. Djobe, mosinha, nunka nhos, nunka algen ka mostra-u mensajen di algen ki más avês bu ta gosta di el, ku ta fika bu ta spantadu, bu ta fika, bu ka ta sabe, bu ta oja kláru ma na kel mundu li, ma timenti bu ka móre ku es, amor ku ta pasa. Munt algen ka ta konfundi nhas vídius ki N ta fase ku bu vida. Munt algen ka ta panha nhas vídius ta mete na si relasionamentu. Abo nunka bu ka ten relasionamentu. Nunka bu ka ten relasionamentu. Má monti ómi, si sabe ma mudjer ki el ten déntu kasa i gosta di el, i krê fasedu mudjer, un monti kusa nu ka ta fase. Nu ta resi owu manenti, nu ta ba ku el féria manenti, nu ta nu ta pâpia. Un monti di nhos, mudjer nen pâpia ku el, nhos ka ta pâpia ku el. Ago, mi gosi, N fla nhos ma N ka ten medu nhos. Sim, pa nhos kel-li Diós ta mata-m. N ka ten medu nhos ninhun, ninhun. Ka ten un ómi ki N ta fla ma N ten medu el, ma ta, ma ta tra-m forsa. Kada bês N ta fase más vida, ku más forsa inda. Kada bês N ta fase ku más forsa inda. Ami ta, un di nhos ta sta xintadu ku ami, ta pâpia na nha vida. Amigu ta pô tilifoni, ta txoma-m, N ta obi, nhos ta pâ, nhos ta linguada na nha vida. Un monti di nhos avê N ta sta detadu déntu ku nha mudjer. N ta fase sô pa pa nhos kontra ku mi, pa nhos pa nhos da na mi. Sebá fla, Nhu ka obi kuzê ki Sebá fla. Ba pergunta un mudjer di konxe Zé Kadiabu. Pamodi ami N ta fla nhos klaru, ten un monti di nhos ki tene sê pa mudjer déntu kasa, ki tene algen di verdadi déntu kasa, ki tene família di verdadi, sábis da dretu. Nau, bua ta panha nha videos, bua ta pui na relacionamentu ki ka ten nada a ver ku nha videos. Ami nha vida nta fasi pamo ngosta, mos e telefoni ki ta paga e mi. Boka e di meu. Ami ntxo manhos. Ntxo mau pa ben djobe nha videos. Kenha ki sta li ki nta ben djobe nha videos? Ken ki ben djobe nha videos pamo li e kre. Ami nka ta djobe, nka ta yubi bu videos ku bu fasi, ku bu telefoni ki bo ki ta paga. pa bu fla si bu vidus ku bu boka ki boka é di bo kusé ki mi ki ki nga ta fla tantu pamodi nga ta fla ma omi sta zangadu ku pilingadu ku ordenadu verdadi pa fla verdadi pa fla nta torna fla anhos ta un data di nhos zangadu pilingadu ordenadu linguaradu é kusé mas é kusé mas kusé ki ten ami nta kre un di kes omis ou sta na lixonburgu ou sta na pa txoman pa fla nelson nu kontra nu rabenta ku pa ke bu vida ta nkomodan asi u ta bai nta bai nta fla ma ta nton pamodi nten mau trankadu dintu kadera. Nha mô é ka so pa piga karni no Nha mô é ka so pa pega zekaria pa puna zekinha no Nha mô tanbê ta da soku Dedu dja midjora N ka ten medu nhos N fla nhos ma nhos un monti N ka ta liga nhos Nhos ta txoma-m N ka ta responde Mi ta sta na nha kantu ketu ma so N bira N ka ta mutu sai so pa N ka kontra ku monti algen Pamodi dja N odja N odja argen ta papia di mi ki algen ki ta da-u burgonha. Pamodi é kel algen ki más bu ta gosta di el, é kel algen ki más bu ta bu ta krê pa pa pa kusa bai pa frenti, é kel algen ki más ta disepesiona-u. É sima el ta pâpia na vida ku algen, ki é mésmu algen ki bu ta linguada, el ta ben el ta inkontra-u tudu sô pa pa nu mata kunpanheru. Ami N ta fla-u, ami N ka ta N ka ta mexe ningen, má sô si N ka N pinga, N ta fla un kualker, di un kualker, N ta fla-u, nos tudu, nha fidjus, ata kunpra un mudjer. Mudjer é ka di meu, mudjer é di bo. Bo ki ta manda na bu mudjer. Komu ku ka ta konsi manda na bu mudjer pamodi bo ta manda na mudjer di algin. Pamodi munti omi ka gosta ke ki di sel, gosta di kusa divididu. Ki N ta fla nhos, ami mudjer é di nhos. Ami si N tene mudjer dentu kasa, N ka gosta di kel algin li, N ta fla, Oia, kel algin li ya ta punu prubléma, blokia. Blokia. Mas komu nhos é ton síniku, ton síniku, son ton Satanás ki nhos ta, nhos ta pâpia mal ka nhos ta txoma kel algin di manu. Dja n fla nhos, Fernandi dja kume mudjer txeu, mas n sa ma nho mai ka kume. Nos é kamanu nau, no txoma Nerto di kel jetu. Si nho ka kontenti mi go, kin ki mes ten txoman? 37 anu di idadi. Ka ten medu nau. Mi n ata fla sover é pamodi munti des es ta sta dentu ku mi, ah ta kume, ta bebe, ta. ta da katxa karera trankilu, nu ta fase merda djuntu, nu ta rabenta, ta sai ta bai, ta txoma ku otu amigu, ta ben, ta ben, ta en papia mal di mi. N sa ta dja ovidu di un bakan, di un tolo basku, mas bakan tolo basku ordenadu é bo ki é ta dja nha vidu, pamodi nha vidus, nha vidus é pa pa abri, pa djobe. Bu ka ten ténpu pa pâpia ku amanti. Bu ka ten ténpu pa pâpia ku bu fidju. Bu ka ten ténpu pa pâpia ku bu mudjer. Bu ka tene ténpu pa sabe di uratxa alkadiera. Ka bu djobe nha vidu. Nha, nha vidu ka txoma ningen ben djobe nha vidu di Simola. Nau, bu ta djobe pamodi bu kre. Más palhasu, más ordenáriu é bo. Nhos fika dretu, ke vidu li N ta pui na YouTube pa fika la pa tudu ténpu, ka ta sai. N ta morta fika la. ta fika la. Gosi ki é moe pamodi ki un monti algen ta móre sufridu, ka ta konsigi ser filís pamodi bu sta preokupa ku filisidadi di algen. Bu sta preokupa ku kiki algen ta fase. Mosinha, nos tudu nu sta li pa nu preokupa ku nos kabésa, ka nu preokupa ku vida di algen. Ami, nha vida é nha vida, di bo é di bo. Abo mi nsinadu pape na vídiu ki ka bu sta kontenti ku un ta fase pa la saber, ka bu djobe. Ka bu djobe. Ta xinti, ta pape na nha vida. Ka ta kontra ku mi nha manu ta ku mi ta bebe ta mbrasan tra foto kil kala nhol ratxal kadera levianu di merda lixu di merda e si ken staba la parse un e almoço ta grita Neto di ke Neto di ke jeito n vira n djobe li n durosu n ba nha kaminhu n ba nha kaminhu pamo ten muita algen ku ta kontra ku e ku ta kontra ku e na rua ave bu ta konxe bu ta konxe u dimoni na rua bu ka ta konxe algen ten muita algen ke u dimoni ta ba sabe ta ba ta ba sabe. É sima ki el fla ma N sta la Fransa últimus ténpu Algen ta txoma-m, ta fla-m, Eu ya la Fransa Utó ya klaru, utó ya muata pâpia ku xuxu Algen utó ya klaru, muata pâpia ku odimóni Ta fla-m, Eu dja-m, ki é bu ka odja-m, ki mi sta li Luxonburgu Algen ta fla-bu, utó ya klaru, ma ten monti algen ki nu ta kontra Kói ki é ka algen, é diabu! Omi dja nkontra ku diabu mudjer, dja nkontra ku diabu omi. Diabu omi sta na Luxemburgo, sta na Fransa, pa tudu kau. Dja nkontra kos ki é da mi, ki oxi N ta fla pô-la, si N sabia preu ma N ta binha Luxemburgo N ta N ta konxeba pa un sertu algen, N ka ta binha. Dja N dja N deta ku mudjer ki pa oxi N ta móre N ta rapende. Dja N konxe algen ki N ta N dja N konta, N oi algen ki dja N kontra ku el li, N ta vira N ta ba pa otu kaminhu pa N ka odja-u. Pamodi N ka ta oiá-u komu un ser umanu, pamodi bu ta oiá klaru ma kel é un odimóniu ku kontra-kor. Ami N ta fase nha vida ma ti uxa, sô si algen ben na nha vida, li nsin, ki ben koba-m pa N limia-u un ómi, ma N ta sta-l di prezenti. Ma ami, si N rapara nha vidus. Si bo bo ta preokupa tantu ku nha vida ma nha ta fase palestra é pamodi bo ta fase so kel kusa ki nha ta fase na ki nha ta fla na video bo ta fase so merda ku nha ta fase por isu ku ta pensa ma ma bu mudjer ta fla un kusa mi un mudjer ka ten ki nada ki fla nada so ki ten un monti ki ya flan so ki mi nka ta liga nhos pamodi ami di ke ki ta flan ki ve bu ta oia bu ta kama kel ami ka ser umanu bo ta ntende ami nka ta limbra di nhos ami pa mi ami nhos pa mi nhos é ka nada pamodi ten kusa ki bu ta sabe ta dau burgonha. ta da-u burgonha mo fidju. Ami, N ta fase ti últimu. Ami, si es oferese-m, es ta da-m kantu bês. Ami, N ta fla nhos, ta pensa ta mante-m ô tranka-m na kadiera. Mo fidju, ami nen N ka ómi, nen N ka ómi pa N fla ma mi é magu, ma N ten korpu mariadu. Mo tudu briga ten briga dintu, kau verde di dintu. Ami, N ta krê pa nu briga, má pa nu briga, pa nu dexa nobidadi. Ami, N ta manta modi N ta fazedu un státua, má nhos ka ta fazedu. Pamodi ami, ami ja ami ka ba so fla-m, mi é más famozu ki nhos. Ami N konxedu pa tudu konkulader, ma ten un monti odi moni ki ten raiba di mi, ma kada bes ki es tene raiba di mi, mas N ta linguadu ku nha boka. Ami nha vidu N ta fase, N ka ta limia nomi di nhos, mi N ka ta limia nho nomi, N ka ta limia nho nomi, pamodi N ka ta limia nomi di diabu na nha boka, odi moni e na infernu. Ma ami N sa ma N ten di odi na kurason, ma si se pa pape pa limia nomi. 50% di omi ta fika solteru. Nau, ten monti di kauverdianu ki gosta di ser kabron. Mi N pode ser un di kes tanbe. Ma kunpanheru N ta atxa pa tudu koba N ku la dja. Ami nhos pape tinhol koka. Dja N bira N ta kore di nhos. Dja N bira N ta kore di nhos. Pamodi mi ma famozu ki nhos. Nhos ka pode ku mi. Ami N ta more, N ta dexa. N ta dexa di kel jetu ke nha simblu. N ta dexa. Verdade pa fla ke nha kanal n ta dexa zeka diabu ke kusa ki nhata nhata fa nhos trabadju un restu di nhos n ta dexa zekinha ki nhos ka ta sabi de dintu kasa kel la ke problema ki n ta fla nhos n ta dexa nobidadi mo sim ami n ta mori n ta dexa nobidadi ami e ka nhos nau ami nhos ka pudi ku mi ami n ta mori n ta dexa li. Na nha canal na na youtube é verdade pa fla bu ta atxa di kel jeito é nha nha apelido di kel jeito verdade pa fla n bem ki bem kol sta na nha canal zeca diabo é kel ki n tene n ta n ta fasi nhos trabalho ki nhos ka ta fasi zequinha é kel ki nhos sta dentro casa nhos ka ta sabi del nhos kre pa na nhos mas ami ami ya n dexa ami ya n dexa prova tem um monte di famoso também ah Nelson tenta um nome bu dam pa n fasi bo ka tene boca. Bo ka teve auka pa bu pâpia bu kami? A ku sta na kasa ku mudjer ku ata muka si si bu ka pode bu ta txoman pa mada? Inventa di bo, inventa di bo, mi inventa di meu i na n tene i na n tene na kabesa inda mas pa mi ku Linda. Ami n ka ta sta na nhas kaminhu mos, ami n ta sta na nha kantu ketu, n ta fase nhas videos, pur isu ki mudjeris tudu ta fla mudjer gosta di nha videos. Un monti di nhos n ka ta fase nhos trabadju, no ta ntende? Ami n ka ta medu nhos. Un monti di nhos, N ta fase nhos trabadju. Kes kuza ku ka ta fase, N ta djuda-u. Ami é sima karneru, poku di un, poku di otu. Mi N ka ten medu, nau. Nhos, nhos ka ta pâpia sima N ta pâpia. Pamodi nhos ta pâpia, nhos ta pô-nu la pa rua, nhos ta da-nu na rostu, nhos ta da-nu na ku. Mi N ta fla, Mi N ta djuda, ami N ta fase trabadju di nhos ki nhos ka ta fase. Pa nhos obi ma N ka ten medu di nhos, pa nhos kontra ku mi, pa nhos da-m soku na bóka ô pa nhos fla-m odju. Ta fla-m odju, ta da-m na bóka, N ta skrebi. Úniku soluson pa N ka fase i ami N ten finadu. Ami nho Deus manda N mensajen, nho Deus fla-m ami N ten finadu, ma N ta móre, ma N ta ben insina-m ma N ten, ma N ten fase vídiu, N ta fase vídiu. Mi ki fla nhos? Nada fla ku mi nho ka ten. Úniku, úniku kusa pa nho ka djobe nha vídiu, nhos blokia-m. Pamodi mi si, ami si N ten algen ki ta fase vídius ki N ka gosta di se vídiu, N ka ta djobe. Nsin, N ka ta djobe, N ta fika ketu na nha kantu, N ta fika ketu, N ta blokiau, N ka ta djobe. Ami ten un minina ki ta sta la pa Merka, e angolana, N ka gosta di si video, N ka blokia, N pega N tra di pa N ka odja. Pamo, N ka ta djobe, si el ta mata prujudikal, N ka ta djobe. A nhos ta djobe, nhos ta papia, ka nhos ta intxoman di manu, nhos ratxal kadera, nhos kadera. Ke kusa ki N ta faze nhos pa nhos laba? Pamodi munti di nhos, nhos ka ta laba. Parse ma nhos karier ke ta txera nhos na kabesa, ke ta pui nhos ta kau, nhos ta fla-m, Ta txola bas, ta txoma-n di bakan. Abo ta manxi, bu ta jubi nha vidus, ti na trabadju bu ta sta na jubi nha vidus, ka bu ta txoma-n di txola bas? Abo e pa-m txoma-u di kuzê? Abo su sta ku mudjer ki ta pô-u, si bo bu ta txoma bu mudjer di puta, pamodi bo e kabron. Ose é verdade pa fla ami nta mori nta dexa novidade ose di meu ya sta li nhas natura kela nta bai ninguém só si nhas toma ami ya nsta mi é famoso mi antene no na musica antene pa tudo kon kula der te menino ta anda na caminho ta fla pa tudo kon kula der nem kel li nka ta dau mun ta nem suma ku ta ben ami tudo kes kusa ki nta ben kol djo mal di kaiata nbara ben nta zeka diabo nta mal di kaiata nka sa nada ya moreba dja. Zeka diabu ki N ben kol, e un ki N rebenta dentu di Inglatera, ki N pudu nomi bu nomi di ke jetu. Verdadi pa fla, N ben pa N ben fla nhos ma N ka ka ta fasi nhos trabadju ma no, gosi nhos ba fasi nhos trabadju. N ta fla nhos tudu, ami tudu N ta inventa nha skusa, N ta pui di manera ki ta fika bunitu, ki ta fika bunitu. ta fika bunitu. Ami é ka, ami muita gente ta fla ma N ta koba, mi N ta koba-u na bu kadera, N ka ta koba-u na bu mai, N ka ta koba-u na bu fidju, N ta koba-u bu kadera, ba, N ta koba-u na bo, na bo, mi N ka ta falta ningen ruspetu, so ki un monti des go, es ten gana sta na nha kaminhu, ami, é so se pa, é so pa kiminta ku Fer, kiminta ku Fernando dja dana, ka ta fila, kusa ma kiminta ka ta pari, pa pari nhos sima mi, ma mi, nhu ka pudi ku mi, ma bunitu ki nhos, i ka so kila nau, i N ta rabenta se kadera madi ki nhos propi.

Mo si ti ti oxi nhu ka entra na beku sen saida na praia ku pensa diabu kama na bo. Ami un monti des e ka ta konsigi inventa, mo si ami ami n ta inventa nhas nhas brius, nhas video n ta fase nha videos, ami n ka ta fase video ku nada ningen, mi uniku algen ki n ta di mi asi kusa na videos e ti kai. E txoman e fla mi e ta xinti orgulhu pamodi n ta di mi un monti kusa di si tiatru ki e ta fase, ma mi. Ma mi n ten un monti vídiu, nha vídiu ki n ta faze, n ta inventa nómis pa n ka pujudika ningen. Pa mi n ka ta txoma, n ka ta fla radu ke Zekinha pa n limia nómi di Tadu, kil, kil. Nau, mi n ta inventa nómi ki ta fika bunitu, ki nen mi nu ta fla ka ta fika kuza. Ami, ami kes simana ami sta na kasa ainda. Gosi n sta na parki, nhos obi li. Mi na Iaria ta abi ka toka ta linsia. Ami nha zeka di awa i sima xuxu. Jan, jan vira pamodi ta labanta gosi. Mosinhu, dipos gosi n na ta ben ku vídiu di kusa ki n na ta da kónta. Dja N tene txeu dimás la di Mérka. Ki N até N fla, nhos fika dretu, kel vidru li, mosi, nho ba na nha kanal, nhos tudu, nho ba subskrebe. Verdadi pa fla, la nhos ta, nhos ta resebe notifikason, tudu nha vidru ta ba pa la. Kel-li ta, kel-li própi N ta banda pa poi na Youtube oxi própi. Ami, ami é ómi ki ten manager, mosi, munti algen ka sabe, oxi N ta fla pa nhos sabe, mi N ten algen ki ta ridigi, ridigi nha kanal, ta ridigi nha kanal. I bo bu tene? Es sta un monti falsu ki kiri Djo ki kiri djo omi ki mas ki nhos é amigu ta sta senpri djuntu ku el nhos ta kume nhos ta bebe avia ti ropa dja nhos troka intende ta sta djuntadu ku amigu bu ta ta pui tilifoni em voz alta ta pui tilifoni ta grava bu ta papia mal di mi bu ta papia mal di mi Bu ta txoman pa nu sai fin di semana? Puta ki pari pa. O munde, m ta nhos ma nha konxi Satanás dintu Luxemburgo, nha konxi o dimoni na Fransa, nha konxi infernu na Lisboa, nha konxi go lumi na Cabo Verde. Nho sa ta intende? Não, que ele também canta para ninguém também. Para mim, só um samba não tá ganha. Sô N sta ma N ta ganha. Sô Nau, nga, nada N ka sta ganha. Ami N ata fase nha video pamodi N gosta. Komu tudu algen ata panha nha videos, es ta pui. Mosinhu, kauverdianu ki ten video mas txeu na TikTok é mi. Nunka N ka pensaba plau, mosinhu ami N ten fan Guiné, N ten fan Santo Tomé, N ten fan Angolanu, é tanti algen fan la Moçambique. Mi N fla ka Samuel ke ta persebe nha sima N ta pape. Mosinhu ami N ta xinti orgulhu di mi. Grazi N ta xinti orgulhu di mi. Ka ami N gosta di mi propi. Mi N ta xinti bunitu, bazofu. N ta xinti poderozu propi. N ten, N ten, ma e ka sta ta xinti nau. Verdadi e pa fla propi. Verdadi e pa fla propi. Ki un kalker mudjer ki e ten kusa ku mi, e sta ma mi e poderozu propi. Dja e sabi ma mi e poderozu propi. Pode, pode, poderozu. Nhos, nada e fasi ku mi nhos ka ten. Nada e fasi ku mi nhos ka ten. Nhos ta mata, nhos ka ta kume si me. Ami n ta sta na nha kantu ketu mas ki n ba fika mas famozu mosinhu si n fla nhos ma n tene mas di oitu koke n txomadu pa n bai pa n ba kanta pa n sta la n ka ba n ka ta bai pa nhos ma mi é famozu é un kusa ki e ka ta sabe n ta trabadja n ta ganha tudu santu dia tudu mes n ta ganha ordenadu konpletu na nha konta nu ta ntende ami n ten amor na nha kurason ami n gosta di mi. Ami N ta xinti bunitu ti na trabadju Ami N ta fase nha vidu mas ki N ta fase el aki N sta di trabadju Nha vidu mas ki N ta fase el na trabadju N gosta di mi sima mi fetu Mo di N sta so N mesmu teu mundu zangadu Di lixa un burgu bra Nhos oi Kel-li é pa bo Ka kontenti mi ko Ka fla nada Fla ah Nerso bo bra Bo dja konxedu más ô menus Nhos oi Nhos oi kes ómi ki ka sta ku se ki ke Ka ten amor na kurason Ah Nerso bo bo Nhos oi más ô menus konxedu Bu ta fase vidu na trabadju si so lama. É bo é la ki N ta ganha dinheru, é bo é la ki N ta da mininu kumida, bo é la ki N ta konsigi da Zé Kadiau kumida pa ngoda, é bo é la ki N ta konsigi panha forsa pa N konsigi, pa N konsigi fla ma nha Zé zangadu. N ta trabadju, nha pensa, bo pensa ma mi é kes tipu di algen ki é pa ama, ki é pa toma banhu, pa kunpra kabelu, pa be, pa mi é bunitu si na un na trabadja ka na trabadja, más bunitu ki nhos, más bazobu ki nhos, ka mi N ten más bon kurason ki nhos, kaba gó mi N ta djuda nhos txeu ku nha konversa. pa nhos tira burgonha na nho rostu. Kaba gau kasa kela nau. Memu na dia ku Zeka diabu mi ta dia ma di ki nhos. Pamodi mi ki ntra ku Zeka diabu mi ka ta pensa na ningen nau. Mi ta pensa na nho Zeka ne. Nha kami mi ta kumi ma di ki nhos. Ma muntu di nho nho ka ta kumi kami nau. Muntu di nho nho ta bebe, nho sa ta bebe ma di ki kumi kami. Mi nta kumi kami ma di ki nhos. Ami uniku kusa ki nga ta fla, nga ta fla ma ntra nho laku. Ma nta fla ki nhos ta rapanha pa nhos sai bem modi ki ta rapa modi ami. Ami sin ami ki el aruba bo. Su ku amexi, pa ki su amexi sta bo na bo. Bom gentis, xa N sa, nho fika dretu, dja N papia, N sa ma munta nhen ka ta kontenti, mi go, si si ka ta pusa sirbiu, txoman bu flan omi pa omi, bu txoman bu pidin diskulpa di linguar ku ta linguada na nha vida ki ka ten nada ver, pa bu ta txoman, bu ta txoman di bakan, di tolobasku, bu ta sta xintadu ta obi nha vida di sedu pa noti. Ki kiri ki ta imajina un kusa, fladu te futa ku nisisidadi e ka pekadu, a omi ta manxa ta trabadja. Ma a ki sta djona kel luma audi ku tirintu li bola sen ka ta papia ka ta sa ki ki ora es ta fla mi trafikante ku tra ma e ka ta odjau no trabadju es ta odjau so di kes kusa pe pu pa baxu ami es ka pudi ku mi ami ya fla nhos ma monti di nhos nha ta fasi nhos trabadju nhos obi boka nhos fasi vidu si nhos ta fasi nhos osi nhos txega si nhos ka tradu na rostu nhos ba fasi nhos bai nhos ba fasi mosinhu e e ka ta mexema kel muti ki nha ta oia kel olerengu petu petu kornu la nsin E petu ganza ku petu ku ta lisin ta bone mi nka ta baza pankada kes pesa diabu ka ma n ta baza si nta nta da mi mi ami si mexi ku mi nta solta nhos tiru n ta fla nhos klaru nta ami nta fla si bu ka mexi ka bu mexi pamodi si non bu ta entra na beku sen saida mi nka ta mexi ningen ma si omi pula ku ta solta sura ki pa se nu ta kanba nu ta kanba dentu di infernu infernu ya ya infernu e kauvedu satanas e kauvedu diabu o dimoni sta dentu paris xuxu sta na libua. Língua rara sta na Lixemburgu. Tudu algen ta faze ku mi. Nho skontra ku mi, nho fla un oiu, nho rinka-m boka, nho rinka-m oréia, nho sapa-m obu. Nho faze kel-la. Nho fla sima na Mérka, nho sta sima na firmi. Nho spega, nho soku kresta un modi, nho poi-m ta kasa, nho sota ti nho mata. N ta ben nho infina-l, N ta fase vidru, N ta lime nomi bo. Ami, ami, ami N ta bai nta tuna ben. Mô si nho gosta di nsinu, N ta bai diretu pa otu vídius. Diretu, kel-li N ta manda pa bu na YouTube oxi. Kel-li N ta faze vídiu pa Mérka. Pa Merka, pa Merka, n'ka ta fase vídio pa Merka Pa Merka n'ka ta fase vídio, nhos fika dretu, n'ka ta fase vídio Nhos fika na pas, linguarados, nhos fika na pas Mosinhu, más un vídio osi.